Obwire obumwe hati ebi turikureba nibizambaara, abashaija nibabaasa kuzaana n'abakazi baabo kwonka batarikukundana. Hariho ebintu bingi ebirikubateganisa ahagati yaabo kwonka bahumiza bafa kuzaara omwana bataho n'ondiijo bataho n'ondiijo. Hati abaana abarikuzaarwa omu muringo nk'ogwo n'obu barikukura bataine rukundo y'abazaire baabo, bataine rukundo ya taata, bataine rukundo ya maama n'obu barikukura. Noija noshanga nabyo ebi barikukora bizambiire. Mbwenu tibakatiina. Okaza kushaba okashanga n'obu bakuzire barikubonabonesa abazaire baabo na munonga ishebo. Hati eki nikiija kituhitsya aha mukazi nyinabo. Obwire obwingi obwire obwingi okugamba nikugira ngu abaana nibahurizana munonga na nyinabo kukira oku barikuhuriza na ishebo. Eki ninkiza nangwa eki ninkikiriza ngu nikibaasika ahabw'okuba omukazi niwe arikutwara enda, niwe arikuzaara omwana. n'ow'akumwotsya, n'ow'akumugaburira, n'ow'akumwegyesa ebintu bingi, n'ow'akumuba haihi, nangwa n'obundi hati yahikiiziire eby'okutaahira abaana omu mashomero, nangwa n'abakazi abamwe nibo barikushomesa abaana baabo, abashaija batabafiireho. Kwonka ekyo kikaba kitakumanyisa ngu n'obu ariyo yaamufaho, akatwaza atyo, ngu atakeegyegyesa abaana baabo aba ngu hariho ishebo. Eki ekirikugambwa ngu abakazi nibabaasa kwangisa ishebo abaana baabo, n'ekintu ky'akabi munonga. Kyakabi kitakwetagwa ahabw'okuba omukazi nashemerera kukimanya ngu abana aba bayine akabazarwaho omushaija owu arikweta iba kandi ori ishebo. Mbwenu ka guri omurimo gw'omukazi ogu okukwatanisa okuhika hihi na n'omushaija we, okuhaburana na n'okukora kumwe bakaraba ngu bona bakuza abana babo abo. Kandi abana aba ku bakwenda kwenza aha rubaju rwa nyina bo, n'omurimo gwa nyina bo kubijutsya ku ibine ishebo. Kandi ku hariho, bamuhwere. Kandi nangwa nibabaasa n'okumureetera ebintu obundi batakuba batabihaire ishebo. Ebintu ahu omukazi ogu atakabirya wenka, aiki- aikirize ngu akabazaarwa akaba ku abaana abo akabazaarwaho omushaija, amuhwere. Hariho abakazi abarikutabaarizibwa ngu abaana baabo nibabateerera amasimu, omushaija yaakiza kumubuuza, a- omukazi amwesiza ninga agira ati tihiine eki baanibagamba naanye. Ekyo n'ekintu ky'akabi munonga ahabw'okuba kaingi noija kuhurira ohurira ngu abaana tibakubaasa kutee. Tibakuteerera baishebo, abaana abamwe. Kwonka obu bateerera nyinabo, nyowe nkateekateekyire ngu kikaba kiri kirungi omukazi ogwo yaaba bimwe ebirikwetaagwa yaabigaaniireho n'omushaija we. Kandi baahumurizana kandi baakwatanisa kureeba ngu abaana baabo n'obu bakuzire babona obuhikiro. Biri eky'omukazi kwegungana n'abaana be n'ekintu ky'akabi ahabw'okuba twaherize kuhurira Abantu nibaitana. Abashaija nakwata omuhoro gwe ateme omukazi we ebisya ekitakwenzire kandi ekintu ekiri ekyakabi nawe ayehanika eka ehwaho. Hati imwe abaana mwe ku murikuba mutijukire ngu mwine abaziire banyu, omu bi murikukora mwine taata yamugira sente yaba mutaziine nyingi mukamureeberera mukamufaho. Owaanyu ahu arikushwara n'ahu arikuhemuka n'owaanyu. Abarikubugana shi ajwaire kubi, abarikubugana shi imwe naarya kubi, naashaba kuza. nashaba aguze amawuuwa narya ebitatorainwe hoona naimwe muri kwija mukasiisikara. So nyowe nkashabire kandi ndi kuhendera nkashabire ngu omushaija nk'ogwo obundi yaba nareba ngu abaana be tibakumufaho obundi n'omukazi we omunaga aijwire atakyenana atakyenana atajumiirana ebimwe abantu abamwe nibaba bijuririire. Ku birikuguma bibijuririire, obu ndashoberwa, arugayo ayayenda kugambuuka munonga na n'okugambira abandi bantu. Bari obu yaabaire naashomesa abaabaire batwariine bamushana akakumu ngu noobashomesa nibaza kufeera busha. Mbwenu akirugayo yaabagambira, hati obwo okushekyererwa kuba kwingi. Nkashabire ngu omushaija nk'ogwo ashutame ayeshengyereze eka ye, abe ashutame nayo agihabure, agaaniire nabo. Obu ndabeebuuzeho, ekitakugyenda kurungi. Kwonka omuri byona eka yagishabire. Ashabire abaana be. Ashabire eka ye mbwenu. Ahabw'okuba ebindi byona nibibaasa kwanga. Nibibaasa kuremwa. Kwonka Ruhanga omu iguru takuremwa. Kandi naaguma naaheereza, Ruhanga naaheereza omuzaire ekitiinisa kye eky'obuzaire. Ahabwanyima ninteekateeka ngu ku baakutwaza batyo, omushaija akahikaana n'omukazi we, bakakoragana, n'obu bakuzire bwona, nibaija kureetera n'abaana baabo baakoraga nabo kandi eka yaabo yaagira obusingye baagyetoona. Ahabw'okuba aha muheru gwa byona nibeetaaga kutsigaho eka ehuriire.